Әйдә Шулпан икебез генә дәвам итик. Угу. Бик безнең әле мөһим инде безнең. Безнең икебез яздырган юк әле, беренче тапкыр гына. Һәм киләсе тема безнең мәктәп һәм дежурство дип атала. Тукта без конституцияне шулай яптыкмы ни? Ну, конституцияне япмадык. Чөнки икебез дәвам итик әле. Син дәвам итәсе киләме конституцияне? Әйдә тагын бер теге поправканы әйтеп үт инде. Кайсын бог, Аллах яки гаилә һәм гадәт турында. Әлеге үзгәреш буенча мин поправка деп әйтәм инде, чөнки үзгәреш сүзе миңа ничектер ошамый. Поправка. Э, поправка буенча төзәтмә.
Ярар.
Төзәтмә. Э, әлеге төзәтмә буенча хәзер брак, ну, русча әйтәм инде, брак. Союз мужчин.
Семья это только брак мужчины и женщины. Ягъни хәзер конституция буенча гомумән однополые, ничек әйтим? Бер җенесле бер җенесле гаиләләр гаиләләр инде ярар. Гомумән төзеп булмаячак һәм алар балалар анда балалар йортыннан ала алмаячаклар. Бу конституцион үзгәреш, төзәтмә, миңа калса,

Ләкин шулай да хәйләкәр адым булса да, әлеге төзәтмә бит конституциягә керәчәк һәм э, гомумән илдәге тормыш ничек тә булса барыбер үзгәрәчәк, чөнки хәзер бу бер җенесле гаиләләрне гомумән хөрмәтми хөрмәтми башлаячаклар. Ә алар бит, менә миңа шунысы кызык, бер җенесле гаиләләр бездә бит инде юк түгел бар. Бар, әйе. Алар нишләячәк соң хәзер бу көз? Билгесез, чөнки хәтта...
Аларны бит айырга ярамый.
Хәтта, әйе, Чөнки Путинның пресс-секретаре да Песков бу сорауга төгәл җавап бирә алмады. Чөнки бу медиадагы яңалык буенча, СМИдагы яңалык буенча Путин әлеге төзәтмәләрне спонтан керткән. Э, ягъни ну әйткән дә инде э, кеше һәм шуңа күрә песков үзенең дер фикерен төзергә дип әйтәм, өлгермәгән. Шуңа күрә э, Песковка бу төзәтмәләр буенча сорау биргәч, мәсәлән, нигә кирәк алар, мәсәлән, бу Аллаһ турындагы төзәтмә, э, гаилә турындагы төзәтмә, ул җавап бирә алмады. Я пока не могу ответить дип кенә җавап бирде. Беренче фикерем инде бер караганда Мин хәтта аны хуплыймдыр да, чөнки үзем шундый кыйммәтләрдә тәрбияләнгән кеше буларак, монда бит әле кешенең тәрбиясеннән дә килә. Без бит инде европача тәрбияләнмәгән һәм Безнең өчен гаилә әйе, әти, әй, теге ир хатын, балалар теге нормаль күренеш шундый. Ләкин дөньясы үзгәрә бит.
Әйе, әмма икенче яктан да хәзер мин уйлап куйдым, дөньясы үзгәреп бетте бит инде. Алар ни эшләр соң дигән

Кыскасы, цветлар турында шушы. Чөнки башка ниндидер үз фикереңне дә әйтеп булмый, чөнки халыкның кәефе әлеге цветлар турында күренә, мәсәлән, шул ук Терешковага карата. Валентин без әле Валентин Терешкова турында оныттык, ләкин шулай да һәрбер кеше Аны, ну, интернетта аеруча аңа карата бик күп хейт, ягъни аны интер аңа карата интернет һөҗүм бик күп ясала инде. Ләкин миңа калса, бу ул үзе гаепле. Нишләсәң дә, чөнки ул бу тәкъдим бу төзәтмәне тәкъдим итте. 80 яшьтә нәрсә үткәрергә була инде башка тагын. Ләкин шунысы кызык, Валентина Терешкова Көтмәгәндә аның алдында кәгазь барлыкка килде, Путинның көтмәгәндә, Путин көтмәгәндә Госдумага килеп керде, Путинның көтмәгәндә кулында кәгазь иде һәм шул кәгазьдән сүзләр. Һәм алар бер дә алдан әзерләнмәгән. Бу Юк, бу көндә генә һәм шушы минутта гына уйлап табылган әйбер иде. Әлбәттә. Һәм конституцион үзгәрешләр моның өчен уйлап табылмаган иде. Юк иде, юк.
Юк. Без ялгышабыз бик.
Әйдә, теманы шулай да дәвам итик. Мәктәп һәм дежурство. Җиңелрәк темаларга күчәбез. Җиргә төшәбез. Мәктәп һәм дежурство. Балаларны мәктәптә көчләп дежур иттерергә кирәкме?

Хәзер белмим, әти-әниләр балаларын бигрәк бик яклыйлар һәм эшләтергә теләмиләр.
Бу балаларның бер былай да балаларның технологик хезмәт дәресләре хәзер бит юк дәрәҗәсендә дип беләм. Менә шул егэ Хә хезмәт дәресе безнең чорда ук инде хезмәт дәресе ул инде теге җитди дәрес дип кабул ителми. Без теге кабышлыкта әгәр дә кыш булса анда кар көрәргә чыга идек, җәй булса бакча утырганда. Ә болай егэ хәзерләнеп беткән иде инде ул. Әйе. Мин мәсәлән Я уку- хәтерләмим. я укытучылар белән ничек чарага әзерләнергә ала иде ул Әйе, дәрестә. әйе, әйе, әйе. Әмма алар кирәк менә ул дежур, дежур торуга алай җитди карамасыннар иде әтиәниләр, чөнки менә мәсәлән, а, безне чыгаралар иде бакчага, фәләнгә, Түтәлләр казыганда, авыл мәктәбендә укыган кеше мине аңлар, син дә мине аңлыйсың. Һәм без өйрәндек түтәлләр ясарга, теге казыклар куеп, җепләр сузып. Мин өйгә кайтып, әниләргә шулай эшләргә булыша идем, сигез, җиде-сигез нче класста укыганда. Әниләр шакката, без бит моңа, сине моңа өйрәтмәдек, син каян беләсең, дип. Мәктәптә өйрәткән, тормышта туры, тормышта. ә, кирәк була ул Ты, белем турында гына сүз бармый хәзер инде безнең бөтен белемебез йөге бирүгә кайтып калды ә, менә мондый хезмәт дәресе ул кирәк менә миңа калса шундый... бу ә, ничек моңа каршы чыгучы ат, ата аналар ул күбрәк шәһәрдән инде ә, ә, авыл әти әниләре моңа теге эшләсен нигә эшләмәсен эшләтегез күбрәк тә эшләтегез дип әйтәләр безгә шулай әйтәләр мин хәтерләмим яклап нәрсәдер Арып кайтасың, Бу- өйдә дә шул ук эш инде. Киресенчә, ә, Чыныктыру.
әле ә, хәзерге ә, балалар ничектер ялкау булып үсергә мөмкиннәр. Ә болай ә, шәһәрдә аеруча эш юк бит инде инде эр- э, эш шулай дип әйтим. Мәсәлән, теге ул мусор чыгарырга мөмкин. Шәһәрдәге икешәр-өчәр этажлы бүлмәләрне бер уборщица гына бит инде 5000 зарплата белән ничек ул юып бетерсен? Мгм. Нәрсә була инде 11 нче сыйныф класс баласы идән юып алса? Унберенче класс баласы булмаса, сигезенче класс баласы. Аларны җир казырга бит көчләп такмыйлар шәһәр җирендә. Әти-әниләрнең бераз генә бу теге маразмы. маразмы. Мин мәсәлән үзем әни булгач, үз баламны алай теге яклап тормас идем.
Алай алай каты якламас идем. Барыбер ничектер укытучы, укытучы әйткән мәктәп ул бит аны шахта батырга җибәрми мәктәп. Нишләп инде ул? Тормыш мәктәбен үтәргә тиеш, тормыш дәресен өйрәнергә тиеш, мәктәптә булса да. Чөнки хәзер ата-аналарның болай да балаларны нәрсәгәдер өйрәтергә вакытлары юк. Менә. Нәтиҗә, ата-аналар балаларын ул кадәр нык йокламасын инде, чөнки алар һәр Кирәкмәгән җирдә.
Һәр, һәрбер бала эшкә өйрәнергә тиеш миңа калса. Һәм киләсе темага күчик, һәм безнең киләсе тема, Җиңүнең 75 еллыгы. Һәм э, Син бәйрәгә ничек карыйсың үзең? Мин карый идең һәм хәзер. Гомумән, минем соңгы елларда фикерем бик үзгәрде. Э, нигә мондый шундый шундый зур э, чара кирәк? Мәсәлән, ул Мәскәүдә үтә ди, Казанда бик күп акча әрәм итәләр. Әлеге акчаларны ел дәвамында ветераннарга биреп барсалар, ул күпкә файдалырак булыр иде. Ә болай теге бер көнлек Ниндидер бәйрәм Шоу өчен, ясап. э, э, бәйрәм өчен о, шул кадәр анда миллиардлар әрәм итү, нигә кирәк ул? Һәм әле бу э, бәйрәмнең тагын м, начар тәэсире үсеп килүче яшьләр, ягъни шул ук бе- э, безнең яшьтәге кешеләр э, ничектер дөрес кабул итми бу бәйрәмне. Шул ук э, ка- әгәр дә урамда күрәсездер инде, э, аеруча әлеге бәйрәм якынлаша башлагач, анда машиналарда Әйе.

сыннар ясыйлар инде кордан һәм танк ясап куйганнар сельсовет бинасы кырыенда танк ясап куйганнар боздан һәм язып куйганнар на берлин һәм нигә кирәк ул язу әгәр дә танктың да ясасалар ярар танк мотор ләкин андагы язу на берлин ну моны бит балалар укый һәм аларда әлеге язуларны укып на берлин можем повторить дип аларда киресенчә индер агрессив караш туырга мөмкин. Мәсәлән, алар шулай алар теге хәзерге немецлар, хәзерге теге Германиядә яшәүче кешеләрне фашистлар итеп кабул итәргә башларга мөмкиннәр. Чөнки Берлин бит әле хәзер дә бар, ләкин хәзерге Берлинда инде бернинди фашистлар бардыр инде, ләкин ул бер бер икәү генә. Ә чынлыкта анда шул гади кешеләр, безнең кебек гади кешеләр яши һәм нигә анда на берлин дигән язулар кирәк нигә можем повторить чөнки э, европада хәзер тыныч яшәргә омтыла ә без ниндидер э, безнең гади кешеләр э, сугышырга тели нигә Аннан соң менә э, Европада тыныш дисәң дә, мин сиңа хәзер бер мисал китерәм. Миңа бер танышым сөйләде, ул Чехиядә командировкада булды инде. Бер берничә айда һәм чехлар ди чехлар дип дөрес бит инде э? чехлар миңа килеп ди син ничә немецны кырдың соң дип әйтәләр ди теге хәтта андый кешеләр әле дә бар дип әйтәсем килә син ничә немецны үтердең анда синең бабаң ничә немецны үтерде соң дип теге яңадан инде теге сүнгән ялкынга дип әйтимме соң инде утын Ни гомумән, отып торалар. Әлбәттә, бу җиңү, бу зур җиңү. Ләкин күпме үлгән кешеләр һәм нигә шундый парад, ничек әйтим, э, бәйрәм итәргә? Бу бәйрәм ул ничектер ниндидер э, Бу ул яхшы дөрестән дә я- кан- я- э, яхшы әйбердән килеп чыга. Ә монда бит күпме үлгәннәр, Әйе. э, күпме вафат булып э, теге э, Сугыш кырында вафат булып калучы кешеләр күпме алар? Менә әгәр дә алар анда зияратка барсалар, анда чәчәкләр куйсалар, аларны искә алсалар, бу әле аңлашыла. Ә ләкин шундый зур бәйрәм үткәрү. Һәм ул бик пафослы.
Әйе. Һәм ул бик Һәм ул бер көнлек. Менә миңа шунысы гына ачуны китерә. Ул бер көнлек. Бер көн бөтен кеше шаулап ала. Әйе, без җиңдек, фәлән тегән, мин яратам сине. Шул бер көнгә искә төшерәләр бөтенесе дә. Һәм икенче көнне Бетте, онытылды ветераны да, онытылды җиңүе дә, онытылды синең бөтен тарихың да. Әйтерсең, булмаган кебек, ниндидер бер э, ниндидер бер тусы һәм менә миңа шунысы ачуны китерә, 9 май ул бит ял көне буларак билгеле һәм ул э, шашлык пешереп, аракы эчеп утыруга э, гафу итегез инде, алкоголь эчеп утыруга бер сәбәп ул. Яшьләр арасында да. Мин хәтта күргәнем бар шундый, үземнең, әйтим инде, окружением арасыннан кешеләрне май бәйрәмнәрен көтәләр, теге берсе инде хезмәт бәйрәме, фәлән дигән. И менә әгәр дә анда ял итеп өлгермәсәк, 9 май көне чыгырбыз әле табигатькә, шашлык пешереп, кальян тартырбыз дигәннәр. Миңа ул бик каты күңелемә тигән иде. Ничек инде Ничек инде? Владимир Познер, э, журналист, э, Беренче каналның э, алып баручысы, шулай ук әлеге бәйрәм турында үз фикерен белдерде һәм ул үзенең бер социаль челтәрендә болай дип язды. Пора уже прекращать. Ну зачем? Во-первых, столько денег уходит, во-вторых, зачем шундый кыска гына бер үзенең постын калдырган иде. Әйе, мин килешәм синең белән акча буенча. Күпме ветеран, күпме тыл хезмәтчәне әйтик, күпме гомумән сугышта зыян күргән кешеләр начар хәлдә начар хәлдә яши. Менә бар шундый ветераннар, бөтен менә бер бер кешеләр, аерым кешеләр, аларны бөтен җиргә стрәп йөртү дип әйтүем бик Каты яңгырар, әмма сез мине аңладыгыз, тыңлаучылар мине аңлар. Бөтен җиргә аларны өстерәп йөртәр һәм алар менә карыйсың да алар гына сугышкан, алар гына көрәшкән кебек дигән фикер кала. Мин бөтен ветераннарга хөрмәт белән карыйм, хәзер миңа теге таш атмасыннар. Һәм син дә мине аңлыйсыңдыр. Ә кая калганнары? Һәм шундый фикер яши миндә дә һәм күп кешедә яшидер ул, чын батырлар алар һәлак калган һәлак булган алар әгәр дә шул кырда ветераннарның өйләренә барсак алар начар хәлдә яши бит әйе алар котыш кыш хәлдә яши ремонтлар ремонтлары күптән булмаган инде ашарга анда шул гречка белән макарон ашыйлар инде суы газы ул булмаска да мөмкин әле бөтенләй чөнки түли алмыйлар аның өчен миңа калса менә әгәр дә күрсәтергә телиләр икән хөрмәтне һәм безнең менә хөрмәтебезне дип әйтик инде аларга. Мәсәлән, ветераннарга шул ук тормыш шартларын яхшырту яхшыртуның бер мис ысулы дип әйтимме соң инде коммунальный хезмәтләргә түләүләрне мәсәлән аларга гомумән отменять итсеннәр мәсәлән һич югы инде гомумән гомерлеккә мин теге унбиш ой тугызынчы майга гына димим 75 мең бүленеп бирә, ярар 100 мең бүленеп бирә. Әмма ул акчаның акча буенча
гомумән Владимир Путин 71 миллиард бүлеп бирде ниләргә ветераннарга һәм тыл ветераннарына түләр өчен. Һәм гади арифметика. Безнең илдә 70 мең 70 мең Э, ветеран калды э, мында тыл ветераннары да һәм э, ветераннар сугыш ветераннары да һәм әгәр дә аларга бит инде җитмеш биш мең бүленеп бирәчәк җитмеш биш мең һәрберсенә инде һәм әгәр дә мәсәлән җитмеш бер мең калды җитмеш биш меңне тапкырлыйсың һәм бары тик биш миллиард якынча биш миллиард килеп чыгачак ә калган мы кая китәчәк анда алтмыш алты миллиарды кая китәчәк ул акчаның Как бы, менә тагын бер, ничек әйтим, ну, мин төгәл әйтә алмыйм, ләкин миңа калса тагын распил өчен бер бер мөмкинлек. Бу акчаларны нидер үзләштерү өчен. Үзләштерү өчен. Әйе. Һәм без бит менә бу арифметикага игътибар итмибез. Син хәзер дөрес әйттең. Менә без дә күрәбез, ветераннарга шул кадәр бүлеп бирелде. И без, ой, ничек хөрмәтләүнең бер бер чарасы итеп. Елга бер тапкыр хөрмәтләү.
Әйе, бу бик начар һәм бу безнең шулай ук йөзебезнең бер бик матур түгел өлешен күрсәтә.
Чулпан саубулашырга да вакыт килеп җитте. Әйе, саубулашыйк инде.
Бүген без нигәдер моңсурак һәм э, шундый әй моңсырак темага сөйләштек астан шакыдылар инде астан шакыдылар һәм без бернинди дә бу елсы вәгъдәләр биреп вәгъдәләр биреп калмыйбыз чөнки без белмибез кайчан яздырачакбыз без э, спонтан килеп утырырга килеп утырып яздырырга мөмкинбез ләкин әгәр дә безнең кәеф булса киләсе атнага яздырырбыз карантин әгәр дә Тегез. Илләр имин торып э, вакцинага тапсалар. Мессенджерлар аша. Син бит тәкъдим иттең. Видеосвязь аша. Әйе, әйе, алай да мөмкин. Кыскасы, сау булыгыз, дуслар. Безне тыңлаган өчен, безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Гомумән, безнең белән булыгыз. Авырмагыз. Авырмагыз.